Haggai biahmaiṭhi Haggai cauk chungah hin profet Haggai nih BC zanga kul i Pathian bia a chimmi kha an um. Judah mi kha sal i an tannak khan an ra kir ṭhan cang i Jerusalem khua ah kum tlawmpal an um cang, sihmanhsehlaw biakinn tu cu rem rih loin a um ko.

Siangpahrang Darius a bawi kum hnih kum thlaruknak thla an i hleikhat niah profet Haggai sinin Sealtiel fapa Jerubbabel, Judah ram uktu bawi le Jehozadak fapa Joshua, tlangbawi ngan sinah cun bawipa bia cu a phan. Ralkapbu Bawipa nih Haggai cu, Hi miphun nih hin Bawipa inn cu sak ṭhan awk a si rih lo, an ti, tiah a ti. Khi tikah hi bia hi profet Haggai sin cun a ra phan, Hi inn hi rawknelnul in a rilh ko lakah hin nannih cu inncung khuh ṭhaṭha a ngeimi inn i um cu a caan a si maw? Cucaah hihi Ralkapbu Bawipa nih a chimmi bia cu a si, Nan umtuning hi ruathmanh u. Atu cu tampi nan tuh ko. Sihmanhsehlaw tlawmte lawng nan zun. A ei cu nan ei ko. Sihmanhsehlaw nan orthi a hnim bal lo. A din cu nan din ko. Sihmanhsehlaw nan i za ciocio tiang lawng a si. Puan cu nan i eih ko. Sihmanhsehlaw nan khuahlum bal lo. Rianṭuantu nih khan an ṭuanman an hmuhmi cu zalpem chungah an senh lengmang ko. Ralkapbu Bawipa bia cu hi bangin a si: Nan umtuning hi ruat tuah u. Tlang ah khin hung kai u law, thing hung la u law, ka sunparnak ka langhter khawh nakhnga ding ka ca i aa tlakmi inn pakhat in sa tuah u, tiah Bawipa nih a ti. Nan kawlmi cu a tampi, sihmanhsehlaw nan hmuhmi cu a tlawm. Nan rawlṭuanmi cu inn i nan hun tlunpi ah khan kei nih lo lakin ka rak chem hna, zeicahdah hi bantukin a si? tiah Bawipa nih a ti. Hiti a si cu, Nan nih vial nih i dornak in nan i ngeih cio cang i kei ka inn vial rawknel nul in a rilh ko caah hin a si. Van nih dap tlakter duh lo le vawlei nih a theitlai a chuah duh lo cu nanmah ṭhatlonak ruangah pei a si cu. Cucaah ram cungah siseh, tlang cungah siseh, fangvoi cungah siseh, misur hang thar cungah siseh, chiti cungah siseh, vawlei chungin a chuakmi thil paohpaoh cungah siseh, mi cungah siseh, saṭil cungah siseh, mi nih an ṭuannak in a chuakmi thil paohpaoh cungah rocar kha ka tlunter, tiah a ti. Sealtiel fapa Jerubbabel, Jehozadak fapa Joshua, tlangbawi ngan le a tangmi midang hna nih khan Bawipa an Pathian nih a chimmi cu an ngaih i Bawipa an Pathian nih profet Haggai kha a rak thlah tikah a chimmi kha an ngaih i Bawipa ruangah cun ṭihnak in an khat. Cucaah Bawipa nih a thlahmi Haggai nih Bawipa nih a fial bangin mi zapi cu a thawh hna i, Bawipa nih nan sinah ka um ko a ti, tiah a ti. Khi tikah Bawipa nih Sealtiel fapa Jerubabel, Judah ram uktu bawi le Jehozadak fapa Joshua, Tlangbawi ngan khale midang hna cu an lung a thawhter hna i thlaruk thla ni kul le nili ni Darius a bawi kum hnihnak ah cun an ra i ralkapbu bawipa an pathian inn ah cun rianṭuan hram an thawk. Hakkai delhnih cang khat in cang kul le cang thum tiang Biakinn hlun le Biakinn thar Siangpahrang Tairus a bawi kum hnihnak, thla sarih na thla, ni kul le ni khat ni ah cun Bawipa nih profet Haggai sinah bia a chim, Sealtiel fapa Jerubbabel, Judah ram uktu bawi, Jehozadak fapa Joshua, tlangbawi ngan le midang hna cu a thawh hna i, Hi inn hi hmasa i a rak sunpar lioah A hmumi atu ah hin nan um rih maw? Atu ah hin ta zeidah a lawh cang? Pakpalawng a si cang ko lo maw? Sihmanhsehlaw atu cu maw Zerubbabel na lungṭhawng ko, tiah Bawipa nih a ti. Maw Jehozadak fapa Joshua tlangbawi ngan, na lungṭhawng ko, ramchungmi vialte hna ṭuan tuah u, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Zeicahtiah Izipt ram in nan chuah i nan sinah biakamnak ka tuah bantuk khan nan sinah ka um ko. ka thlarau nih an umpi ko hna, ṭih hlah u. Zeicahtiah ralkapbu Bawipa nih hitihin a ti, Hmailei caan tlawmte chungah van hna le vawlei le rili le vawlei ro hi ka hninh ṭhan hna lai. Cun miphun vialte cu ka hninh hna lai i an chawhlawn cu nan sinah an rak put lai i hi inn hi sunparnak in ka khahter lai, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Ngun cu keimah ta a si. Sui cu keimah ta a si tiah ralkapbu bawipa nih a ti. Hi inn a hmanung u sunparnak hi a hmasa u sunparnak nak khan a ngan deuh lai tiah ralkapbu bawipa nih a ti. Cun hi hmun ah hin rumnak ka chiah lai tiah ralkapbu bawipa nih a ti. Siknak le biakamnak Dairas a bawi kum hnihnak Thla Thla ni kul le nili ahcun Profet Haggai sinin Bawipa bia cu hihi a si: Ralkapbu Bawipa nih hitin a ti, Tlangbawi kha zeitindah nan biakhiah ning a si tiah hal tuah hna. Mi pakhatkhat nih Pathian sin pekmi sathiang kha a puantlang bil chungah i fun sehlaw a puanpar nih cun changreu maw, sa chumhmi maw, mitsur hang maw, Chiti maw rawl zeipaoh zong maw hei tawng sehlaw cu tikah a tonghmi rawl cu a thiang ah a canter lai maw tiin hal tuah hna. Cucu a hal hna tikah tlangbawi hna nih cun a thiang lai lo an ti. Cun Hakai nih cun mi pakhatkhat nih miruak tawk sehlaw cun hi rawl pakhatkhat hi tawng hna sehlaw cu rawl cu cu nih cun a thurter hna lai maw tiah a ti. Tlangbawi hna nih cun a thurter lai an ti. Cun Haggai nih cun, Bawipa nih cu bantukin hi mi hna, ka hmaika i a ummi miphun le an kut nih a tuahmi rian vialte hi an si i an ka pekchanhmi hi a thiang lomi an si, a ti, tiah a ti. Asinain nihin thawkin hmailei ah a tlung dingmi thil hi ruathmanh u. Bawipa biakinn chungah lung pakhat kha lungdang pakhat cung i nan chawnh hlanah khan zeitindah nan rak um? Rawl pumhmi kha phorhkul a si lai tiah nan ruahmi ah khan phorhhra lawng a rak um. Misurhang nennak khor umpu sawmnga a um lai tiah nan fuhmi ah kul lawng a rak um. Nannih le nan kumvui rawl vialte cu rocanak le hrirai le rial in kan den hna, sihmanhsehlaw keimah leiah kirnak lungthin nan ngei hlei lo, tiah Bawipa nih a ti. Nihin ni thawk hin hmailei cu ṭha tein ruat cak tuah u. Thla kua thla, ni kul le nili ni thawk hin Bawipa biakinn hram nan bunh ni thawk hin ruat cang tuah u. Rawlruk ah thlaicica hmanh a um ti lo i misur ruang le theipi kung le teleti kung le oliv kung nih thei zeihmanh an tlai rih lo nain atu thawk in hmailei cu thluachuah kan pek cang hna lai, tiah Bawipa nih a ti. Zerubbabel sin biakam Bawipa bia cu Hakkai sinah thla ni kul le nilini ah a ra ṭhan i hitin a ti: Judah uktu bawi Zerubbabel cu van le vawlei le pennak bawi ṭhutdan hna hi ka hninh dengmang cang hna. Miphun hna ṭhawnnak cu ka hrawh dengmang cang i an rangleng hna le an cung i aa citmi ralkap hna cu ka thluk dengmang cang hna. Cun rangtum hna le An cung i aa citmi ralkap hna cu anmah le an hawi vainam cio khan an thi lai, tiah ralkapbu bawipa nih a ti. Cu ni ah cun ka sal Zerubbabel, Sealtiel fapa, nangmah cu kan lak lai i kan thim cang caah minkhatnak kutdong hrolh ah kan ser lai, tiah bawipa nih a ti, tiah va chim, a ti. Hihi ralkapbu bawipa bia a si.